Ũmũthĩ nĩndamũgeithia inyuothe ona eroreri a ũmenyo mwega. Mũthiĩ na mbere ona inyuĩ gũthikĩrĩria na nĩgetha tũnyitanĩre hamwe na Ngai amũrathime. Mwĩroreri, mwĩroreri wa ũmenyo mwega, ũmũthĩ ndoka. twĩcirie ũhoro wa mĩciĩ twĩyũria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmĩte kũgĩe na ndigano mĩciĩ-inĩ mũno na njĩra nene ũguo ona to gũtigana tu nginya kũragana mbara nyingĩ maũndũ macio mothe rĩ marauma kũ na nĩkĩ kĩrarehe maũndũ macio na njĩra nene. no ũmũthĩ nĩ ngwenda tũrore ũndũ ũmwe nĩ ngwenda tũrore kĩhiko na njĩra njariĩ tondũ kĩhiko nĩ gĩkoragwo kĩrĩ maita maingĩ tondũ nĩ kũrĩ kĩhiko kĩrĩa kĩambĩrĩirio nĩ Ngai we mwene. That is God intervened. Kĩhiko kĩrĩa kĩarĩ kĩa Adamu na Hawa na kũrĩ o angĩ makoretwo nakĩo thĩinĩ wa Bibilia. Nĩ kũrĩ kĩhiko kĩngĩ gĩa maid marriage, mũirĩtu wa wĩra akahika. arĩ mũruti wa wĩra nakĩo no kĩhiko nĩ kũrĩ kĩhiko kĩngĩ kĩa gũtunyanwo kwa mũtumia na nĩ tũkĩonete o bibilia-inĩ tondũ daudi nĩ ũmwe warĩ na kĩhiko kĩu agĩtunya Uria mũtumia wake na agĩtuĩka mũtumia wake. Kĩu no kĩhiko na tũngĩcũthĩrĩria na wariĩ no tuone atumia acio othe arĩa mahikire ta Hagai arĩ o mũtumia ona ngorwo arĩ ndungata ya Sara.

na njĩra njaria atĩrĩrĩ nĩ ihiko ciothe ikoragwo ciumanĩte na kwenda kwa ngai imwe cia ihiko iria tũkoragwo nacio ikoragwo irehetwo nĩ andũ nĩ andũ magacarie- magacarĩria mũndũ ta rĩu sara nĩ acarĩirie iburahimu mũtumia na njĩra ya gwĩciria we ndakũgĩa ciana na akĩmũcarĩria Hagai na Hagai ndaikarire kwa Iburahimu tondũ arĩ wa gũcario nĩ mũndũ na Sara agĩtigwo kwa Iburahimu agĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre wake wa kĩhiko na rĩrĩa Hagai okire thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa Iburahĩmu nĩ kwagĩire na mbaara kwoguo mũtũrĩre ũyũ wa mũtumia ũyũ wa kũgũrwo ahana mũruti wa wĩra kĩhiko gĩake nĩ kĩgĩaga na mbaara rĩu nĩ twĩyũria atĩrĩrĩ we kĩhiko gĩaku rĩ nĩ ta kĩrĩa kĩa Adamu na Hawa gĩa Sara na Iburahĩmu kanĩ ta gĩkĩ kĩarĩ kĩa hagai akĩingatwo kanĩ ta gĩkĩ kĩarĩ kĩa mũtumia wa uria mũthuriwe akĩũragwo akĩrehwo kwa daudi rĩu nĩkĩo mũrona kwĩna mbara nyingĩ cia ihiko tondũ no tũhoire ngai we ũmenye kĩhiko gĩaku nĩ kĩa mũthemba ũngĩ tondũ wahota gũkorwo wĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa we ũtarĩ we ũrĩa ũtarĩ we ũrĩa wagĩrĩire nĩ gũkorwo kũrĩ we no tũngĩhoya ngai ngai atũme atĩ o kũu ũrĩ ũiganĩre kuo o kũu ũtwarĩtwo ũiganĩre kuo na kũngĩkorwo ti gwaku gũtige kũgĩa na na handũ ha gũkinya andũ makoragana atĩ kũraga gũgatuĩka nĩkuo solution toguo mũndũ ũgwĩtwo Eh, Daudi oragire Uria nĩgetha amũkue. tondũ nĩ kũrĩ type ya ya ya ya ya- ya andũ kũraga athuri nĩgetha moe atumia ao na andũ nĩ maroraga no wenyewe tondũ kĩhiko kĩu it is not God driven ti ti Ngai wage koguo hagakinya handũ andũ makoraga na nĩkĩo hĩndĩ ciothe ũkĩingĩra kĩhiko-inĩ hoya Ngai akũmenyithie ngai rũrũ nĩruo rũbaru rwakwa ũranengera gũkũ ndĩrathiĩ nĩkuo kũrĩa ngai ũthurĩire nĩgetha tũrore kana andũ nĩ makwaga kũragana andũ nĩ makũgĩa na ihiko njega ciana nĩ igũkũra ũrĩa kwagĩrĩire tondũ andũ nĩ moraganire mũno andũ nĩ mageranire ngero mũno na maũndũ marĩa maratũma andũ moragane ti kĩndũ kũrĩ andũ ũngũ- nĩ ũkũria mũndũ ta rĩu ithuĩ tũrarĩria andũ ihiko-inĩ ũkaigua uga atĩ niĩ nditũraga gwaku nĩ tondũ nĩ ngwendete ndũraga gwaku o ndũre ndũraga nĩ tondũ wa ndũraga kũu niĩ ndi- ona agakinya handũ ũkaigua mũndũ nĩ akwenda kwĩra kuga

reke tũhoe ngai tũgĩe na ihiko iria cia ma tondũ ihiko iria nĩ gũthondekwo itarathondekwo irũgame wega nĩgetha ihiko citũ ciothe irũgame ciana citũ itige kũrererwo na kũu nja tũgĩe na ihinda rĩa kwarĩria nginya atumia aya anini tũmere kĩhiko nĩ kĩega kĩhiko nĩ kĩrũgamaga tondũ ihiko nĩ irũgamaga andũ mangĩgĩa na gũkiranĩrĩria andũ mangĩgĩa na gwĩtĩkanĩria ona kĩndũ gĩtagwo kũhingũranĩra ngoro na ngai atũteithie nĩ ngwenda tũrĩthoma makĩria ũhoro wa kũgĩa na ihiko iria ciagĩrĩire na ngai nĩ agũtũrathima na ngai nĩ agũtwĩka maũndũ mega na ngai atũteithie nĩ tũrĩthiĩ na mbere na hau tũthiĩ tũgĩthomaga tũgĩthomaga nginya tũmenye kũu kũngĩ ũrĩa tũgũthiĩ na mbere ngai nĩ wa-